Hello, I wan welcome una to another episode of Law in Pidgin. My name na still Hope Azimuchi Azeru Oziri. Today we go talk about the right wey women get, get children, female, to inherit their papa property. Una know say plenty men believe say women no get right to inherit their papa property and na mostly brothers dey do this thing. Today we go talk the matter as e be, as law talk am. For plenty customs, female children no dey inherit property. Wen de wan share property, de no dey share give female children. But, no be so law talk am. Now, I go read in full the way wey our ogbonge law For dis Nigeria, di ogbonge law na di nineteen ninety nine constitution as amended and dat nineteen nineteen ninety nine constitution for section forty two don tok sey, make I read am as e as di constitution take tok am. Di constitution tok sey for section forty two sey, a citizen of Nigeria of a particular community, ethnic group, Place of origin, sex, dis sex now no be mekwata dis sex now na weda e be male or e be female, weda e be woman or e be man. Religion or political opinion, sha not by reason only dat he is such a pesin.

um section forty two sub section one paragraph a of di nineteen ninety nine constitution dey talk say make no body subject any body to any form of um disabilities or restriction wey other pipu no dey suffer say cause say because say di person na woman or him be man or him be muslim or him be christian

So wen constitution tok say no citizen of Nigeria, woman too, your girl pikin too, your female children too na citizen of Nigeria shall be subjected to any disability or deprivation. Wetin be deprivation? Wetin law dey tok hia be sey Make e no deprive me of wetin I suppose get because of how dem take born me, because of whether I be girl or I be boy, okay? By reason of the circumstances of his of his birth. So, wetin dis constitution now dey talk here be sey make e no deprive anybody any man or any woman of im right to inherit im papa property because of sey how dem take born am, sey as im mama push am out, im mama no push am out as man, im mama go push am out as woman. And see wetin dis um dis tin, dis particular section of di constitution take sweet be sey, e di tin go fall under fundamental human right. Dis section of di constitution fall under fundamental human right. So, na di right of every woman to inherit her papa property. Di same way wey men get right to inherit dia papa property, na so woman too get right to inherit. Na so constitution talk and una know sey for law, anything wey concern law for Nigeria, sey na constitution be di ogbonge law. Na constitution be di baba of all di laws wey dey for dis country. To um further um put weight for wetin di constitution don already tok, make I read anoda law wey dem dey call um dis law na na Rivers State law. Section three of di Rivers State prohibition of di curtailment of women's right to share in family property law Property Law twenty twenty two talk say no woman shall be subjected to any form of discrimination or deprivation in di distribution, allocation or inheritance of family or community property. So wetin dis law dey talk be say for dis River State constitution don talk am dis our ogbonge law too come talk am say e no go deprive any woman of her right to inherit her papa property or community property. So where dem dey share so where dem dey share um property for family, a woman na di right of a woman to share property. So wen you dey share your papa property, maybe your papa don die, you dey share your property, you dey remove your sisters name weda dem marry or not. Weda your sister marry comot o, im no marry comot o, wetin law talk be sey your sister get right to get share for her papa, her papa property, una papa property, our papa property, na so law talk am. Because the same way your papa born you, na so your papa born woman too. No woman wey dem vomit, no woman wey from stick come out, no woman wey from water come out, the same way wey dem take born you, na so dem take born the woman too. And sey pesin na woman no mean sey the pesin no be human being again or sey ein no complete. God wey create man, create woman know why ein do am like dat. Now, our wen e come for court matter, una know sey the ogbonge court for dis Nigeria na Supreme Court. If Supreme Court talk sey Na like dis the matter be, e go only appeal to heaven, no other appeal e fit appeal again for dis Nigeria. Supreme court now for one case wey dem dey call Ukeje and Ukeje, the case na Igbo case, the thing happen for Igbo land. Supreme court don use dat case affirm sey Female children, women, get right to inherit dia papa property di same way wey dia brodas get right to inherit. So, if you as a woman no allow any of your broda, any man deprive you of your right to inherit your papa property, if you say e no go share from your papa property, Ehen, make e be sey na your decision not to share, but make e no be sey na person sey you no go get share from your papa property because sey you be woman. If any of your brother e wan e wan take part in your papa property, e wan get share dia, any of your brother dey deprive you of dis right, come, come meet me, I go help you carry dat your brother go court. and court go tell am to give you your own share of di property, na so e be, thank you, God bless you.